Hai, nama aku Kason, iya nya admin channel YouTube Kason Squad Horror. Nyadi lama asai a kitai udah enda aaa nadai bepeda mua neh laban aku nyu nadai ngaga video aaa mantai ke diri empu. Nyadi ba video sekali tu aku ka meri aaa peringatan munyi ku sida laban ngening ke virus iya nya corona virus benung nyadi amat ba menua kitai diatu. Laban aku meda ba media sosial iya nya ba facebook berapa jumlah aaa iya ke udah benung nyadi ba dunya kitai Malaysia au iya nya Sarawak. Nyadi diatu aku uhh madah ka tau ka berkongsi ka kitai berapa jumlah orang ka udah tekena tau ka dijangkit penyakit tau ka virus corona virus. Iya ba menua perlis iya nya lapan uhh kedeh tiga puluh satu. Pulau Pinang iya nya menua iya ke benung endur aku diau diatu. Iya nya lima belas, Perak lapan belas, Selangor seratus empat puluh empat, Negeri Sembilan empat puluh dua, Melaka empat belas, Johor lima puluh dua. Pahang, semilan belas, Terengganu, empat, Kelantan, lapan belas, Sabah, lima puluh tujuh, iya nya Sarawak, dua puluh satu, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur enggau Putrajaya, seratus enam, Wilayah Persekutuan Labuan, empat. So nyadi semua iya nya lima ratus lima puluh tiga. Nyadi kenu ke jerita tauka info-info baru sida iya ba laman sosial sida iya madah lapan belas hari bulan tiga tau sampai tiga puluh satu tiga puluh satu hari bulan eh bulan tiga tau sida iya madah sida iya deka nutup semua nama utai ti baka kedai au baka pekilangan. swasta tauka nama tertentulah nama ke dasuh sida iya tutup. Nyadi utai ke sigi semampai dibuka iya nya baka kerajaan baka CISCO aaa elektrik iya nya sama enggau CISCO tadiklah baka ai opis nyadi utai bukai nya bisi buka baka supermarket endur kitai ke bebeli utai. Nya meh utai ke bisi dibuka sida. Nyadi peringatan aku ngagai bala subscriber enda ngira nya subscriber aku ke bedalam YouTube tu dalam channel aku tu deh pia mega ngagai kitai ke sigi diau ba Malaysia, Semenanjung, Sarawak, Sabah. Ke bisi meda video tu minta kita anang keluar ari aaa tauka anang panzut anang makai angin tauka anang keluar ba aaa anang raun lah maksud ku tu. Nyadi siti gai kitai anang selalu keluar ngagai tempat iya ke mayuh orang tau. Nyadi baka kitai benung ngagai mall enti ulih nibuh ngagai mall tang sema ga kitai bisi ngagai mall. Maya kitai niki uhh keni orang nyebut nya uhh nemu lah kita anang megai tisi rambing inya au anang megai tauka baka kitai nurun tangga lalau inya nya anang megai nya sema kita bisi bejalai laban dalam sehari cukup mayuh orang megai nya kita enda nemu nih nemu bisi virus nya lekat dia sapa orang ke kena virus nya megai nya ti kitai megai nya. Kitai sigi akan tekena jangkit nya. Enti kitai tekena nya, kitai pulai ke rumah, sapa kitai sebilik kena nya, sigi akan kena semua sebilik-bilik. Nya meh aku meri peringatan ngagai kita, enti kita bisi masker mua nya, tuping uhh kita mesti ngena ngambi kita tu sentiasa bejaga-jaga. Siti agi, aku selalu meda sida iya semina ngena uhh mask eh, mask mua nya. Ba aku lah, ba pendapat aku, kita enti ulih baka kita keluar ari rumah deh, kita ngena mask nya enti ulih kita tau ngena sarung jari. Enda kisah sarung jari nama, iya ke bekain nya tau. Enti kita ngena iya ke baka getih, ke selalu kena lutur nya, engka angat nya ba aku. Laban kitai tu sentiasa megai-megai utai deh, kitai enda nemu tau kena ingat nama utai ke dipegai ke diatu tadi. Lalu nyema kitai tu nadai besarung jari, enti kitai tu deka makai utai, anek enda ingat tuchi beresi dulu jari kitai tu. Enti baka bisi orang ke nadai nentu nemu keni teknik tauka taktik nyuchi jari bisi ba google. Au laban kami suba bisi kursus baka kesihatan pemakanan nya aaa ke ning chara nguji tunjuk jari keto keto aaa nyadi kukut kukut kita ke panjai nya anang nyimpan aaa nibuh kira meh kitai ke deka bajik deka deka nama nya ka sigat aaa buai kukut nya laban kukut nya ulih nyimpan kuman dalam nya baka kitai mandu utai ka makai ka. Sigi bisi utai dalam kukut kitai nya, kitai cuma semina enda meda aja. Kita cuci jari kita besi-besi au cuci mua kita, enti kita deh keluar asai asai enda nyamai gelekat-lekat isi kita lalu mandai laban diatu coronavirus nya benung balat amat. Takut, chukup takut. Laban ba group siti agi ba group uhh youtuber youtuber Sarawak nadai cerita pasal youtube agi diatu semua cerita pasal corona virus. Nyadi ba pulau pinang ditu laban aku ke ditu semua gereja ti selalu endur kami sembiang baka ujung minggu nadai buka mega nya diatu udah tutup mega nya. Baka kita enti ka meda tauka ka semayang bisi live iya nya ba facebook laman sosial sigi bisi orang share minta kita anang datai ngagai gerija laban gerija diatu pen ulih mengakibatkan coronavirus nya ukai gerija menyebab ke menyebabkan iya dalam semua kitai dalam gerija nya nadai kita nemu orang luar negara ka tama dia semayang. Iya mai virus nya iya ulih meribak semua iya ngagai sapa kitai ke dalam nya laban kitai seput dalam siti endur. Bah apah atus orang dalam aaa dini dini tempat mayuh orang nya semua seput sida nya sedu sedu sedu ke kitai au. Nyadi aku minta semua bala kita subscriber au kita ke meda video tu kita. Harus behati-hati, bejimat-jimat, kurangka aktiviti luar lalu bala anak kita au bala apai indai iya ke sigi selalu diau iya ke luar negeri neh baka benung ba Semenanjung aaa minta bejaga-bejagalah bala ipar au bala sida apai indai bala madei minta kita anang keluarlah anang keluar ari rumah. Sema kita keluar kita ngena masker ngena tuping mua nya kita meli barang meri barang pemakai ni buah kitai ke baka biasa kitai ke selalu bejalai nya au kitai ke niki niki pub nya tau enda nya ukai ka ngasuh kita. Enda ngasuh kita enjoy laban diatu enti kita meda ba menua Italy. Au Italy benung balat corona nya diatu. Ku sampai tutup lalu jalai tutup tu nadai orang semua diau di rumah. Laban kitai kira ke empai balat anang nganti nyu balat ga kitai ke diau ba menua tu bejaga-jaga. Ari diatu kitai bejaga-jaga ngaika utai nya majak berebak-rebak. Nya meh minta aku ngagai semua ngarapka kitai semua bela nyaga pengerai kitai nyema kitai tu bisi utai kurang pemakai kitai ba tires dia kurang beli diatu beli diatu ku beli ja mayuh mayuh bayak kitai bisi ice box ais ja ngambi kitai nadai keluar belama lama.